Ā, kei ngā ihoiho o ngā maunga kōrero, o ngā awa kōpikopiko, tēnā koutou katoa, nau mai, haere mai ki Nawai te Ka. Āe, tēnā koutou. Waina, me ruku tonu atu tātou ki roto i ngā take nei. Kia mōhio koutou, ēnei pātai kua tae mai nei, E hari te mea nā mātou anō i tito, e moe ana au, he tinihanga tērā nā ētahi o ngā kaupapa nā, nō ētahi o ngā kaupapa pēnei, engari he kau pērā ana tēnei. Nā te mea, ko ēnei take nā koutou ake anō, nā koutou ake anō. Nā, ko te take tuatahi nei, He aha ō koutou whakaaro mō ngā hunga e kawe haere ana i ō rātou mate pungarehu nei ki ngā wāhi katoa, te moana, wāhi kai ētahi? Te mea, te mea, kua kitea e au ētahi hunga e mahi pēnei ana, ki ahau nei, ehara tēnā i te mahi tika. E tika ana ki a koutou? Me pēhea te mea atu ki ngā whānau e mokemoke nei ki ō rātou mate kia tukuna te hunga mate ki okioki? E hē ana rainei ōku hakaro? Te mate tēnei nē, tā te mao te whai kaumātua i waenga i a tātou, ko wai moe au ko Mature. Koianei ko ngā pātai ka tukuna mai. E hia pātai a. Heru huruhuru kē ana ahau. Ae, mareka te hohonu hoki o ngā pātai nei. Hoi, kua hoki anō tātou ki tērā. Take, kua roa kē tautohetohetia ana e mō te haka ngaro i te tūpāpaku. I mea rā ō tātou tūpuna, me haka hoki au aku māra ki mua noa atu rā, he kaua e hoki mai i roto i te pouaka māti. Well, te hanga nei, ā, kua ara mai anō te take nei āe nei nā. Tari haeretia ana ngā pūngārehu, ruirui haeretia ana ki hea, ki hea, ki hea. He pēhā anō tātou hākāro ki tēnei tikanga? Ko wēhano, wētahi anō hoki e mau ana i roto i ngā kohinga i runga, mai i runga i ā rātou kaki. Ooh! E haere, pērā rawa te mau haere. Ā, engari, tērā pātai e pātai ana i runga i te ngaro haere o ā tātou tikanga, e kore kē pupuringia te āta mahi tika i tēnei mea i te tūpāpaku i ngā mate. Ā, kua kite ake, kua kite ake au i roto i ngā, i ngā wāhanga o te tau iāianei, kua hanga wairangi haere ngā tāngata i te mea horekau anō i whakatika noa te tuku i te hunga mate kia, kia wehi atu ki tōna haerenga, ki tua te ārai. Wairangi tūturu nei? He wairangi tūturu tēnei, he wairangi, engari he wairangi, horekau i te pōrangi, horekau e anga atu ana ki tērā, engari i runga i te pupuri e kore kē tau ā, te mauri o te tangata i runga i tōna ā, pupuri tonu i te, i te hunga mate kia tau mai ki tēnei ao. Hāunga anō te whakaaro nui mō te tuku i ngā pungarehu nei ki runga i ngā pātaka kai o te moana, i runga i ngā mahinga kai, i runga, ko wētahi o ngā takiwā nei, ko tata riro kē te paru o te whenua, ko te paru o te tangata mate, i roto i ngā kāri, i ngā botanical gardens nei. He maha te unga pērā. Engari e tukungia ana ngā kai ki runga i te moana, kainga e te pāua, kainga e te pipina, ka kainga ko ngā pāua e te tangata. Koe tērā te take o te tikanga, tiaki i te tuku i ngā, i tēnā mea te mate ki tōna, ki tōna haere. Mm. Moko e pēhea ana i roto i a koe rā? E mahi ana rānei tēnei tū tikanga i roto i a koe? He, he rerekē rawa te rongo, nē? Ka haria, ka harihari haere i, i, mm. i, i te tūpāpaku pongarehu nei, ki wī, ki wā, ki wī, ki wā. Mm. Engari, ko wai ahau ki te hakahe i ngā tikanga a tētahi atu, nē? Uh, he, he, he tikanga kawe mate anō tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, engari pēnā kua haria mai ki roto i taku whare, nā, ko hakahengia e ahau, nōku tōku whare. Māku anō ngā tikanga o taku whare e hakarite. Hanga rerekē pea i te mea kei a wai te mana o te whenua, na, kei a tātou anō tēnā ki te hakatū i ngā tikanga e tika ana ki Aotearoa nei, nō reira kei a tātou tēnā te hakahē i tēnei. Ā. Koia tēnei nē te raruraru o te whitinga mai o ngā iwi e rua, e toru, e hia kē mai raini, engari ahau nei, e, e kore e hakae ahau kia pēnei mai, tēnei, engari e kore ahau e hakahē i te hunga e pērā ana i runga anō i tō rātou hiahia kawenga kia pēnā nē. Tau, tau ka pēhea taku hoa, katahi anō ka whakawhiti atu ki, um. Ahitereiria, and i a māua e whakatikitiki ana i wana, wana taonga, ka taria mai ia ngā pungarehu o tana tāne me te, ngā pungarehu o tana māmā. Nāku te kōrero, e kore koe ahei te tari, I mean, mate atu koe ki Ahitereiria, ka tanungia atu wēnei a pungarehu ki reira. Ka pēhea tō rātou noho kāinga mai ki runga i tō rātou ake whenua. I tua atu, ko tētahi, Ina ina kore koe, pehea wō tamariki mokopuna ā te wā e mōhio kei hea tō ā rātou tūpuna e tanu ana? He pīki take tērā i runga i te tikanga, ā, e taea mā tātou e whakatau i te tikanga. I tēnei rā, te kaha mōhio o te nuinga, Ka mea, oh no, tōku whānau e pēnei ana, engari e pēnei nei, e hangaia ana te tikanga i runga Pukamata. Ā. E mea ana koe, oranga kei roto i ngā tikanga, mēnā e āta mārama ana te tangata ki ngā tikanga ka kite ia, he oranga kei konā, koe kei te rā ko te mea tika, nē? Āe. Oh, e oma, e tino haere kua rana tā te toke ngā tikanga e ana na. Oh, e kore ano tā tetahi mo tenei take, ko pā rānei te tenei mea ki te whānau o tetahi o tātou? Ta, taku taha Pākehā, mauri ana tenei tikanga puehu pai te haere, nga wā katoa, ne? Nga te mea taku māmā Pākehā, taku pāpā Māori. Taku taha Pākehā, ah, koe tēnā ko tā rātou te, te mea pai ki a rātou. Hono, ah, waeongia atu ana ki runga i te kurupae, te pounamu, ah, pungarehu nei, Ā, nā, ko Pāpā tēnā. Ka hari rātou. Kei roto tonu tō rātou matua i te, i tō rātou whare, nē. Huri kau raruraru. Engari, ā, taku taha Māori e hanga taupatupatu ana ki tērā, nē. Huri kau au e hakai ana i te mea ko te koroanga mātu ki a au, ā, i tīmata mai te tinana i te kōpū, e tika ana kia oti tinana atu i roto i te whenua. Nā, pēnei ana te kōrero a tētahi o ngā kaumātua o te kāinga nei ki a au, hei ko tāna, tērā tētahi tāima, mate atu tētahi o ana whanaunga i roto i ngā iwi o runga. Nā, ka mauri atu te kaumātua ki reira kia haka hoki mai te, i te tūpāpaku nei, ka mutu he minita hoki te kaumātua nei. Ā, tatū kau atu ia ki, ki te wāhi e takoto nei te tūpāpaku, ka kite ia. Ā, kua pungerehu kētia te tinana nei. Ka ohorere ia, horekau ia i koro ki a rātou, E, erangi, ohorere ia. Kātahi ia ka mea atu ki a rātou, Kei a au te kaupapa. Kei hea te, te taha moana o tēnei, o tēnei kāinga? Mauri atu au ki reira. Nā, tahi rātou ka haere ope atu ki te taha moana. Tahi ia ka tiki i te poaka pungarehu nei, patere atu ki roto i te wai. Ka mea atu ia, E kore e roa, kua hoki atu tō koutou whananga ki te tai tokerau ki te kāinga okioki ai. Nā, ka urikarika te iwi ki a ia. I runga i tā rātou korehaka mōhio pea ki a ia, ā, kua pungarehu kētia te tinana nei. Engari, ko nga tamariki kē rā nga mea hanga kūarana pea, nē, ko nga kaumātua e aroha tonu ana, e ū tonu ana ki nga tikanga mua. Ko tāku tēnei ki te aro te nga mate o te kāinga nei. Nā te mea, ko tātou katoa kua kite i tēnei āhuatanga, he tūpāpaku e takoto ana i te marae, ko nga kaumātua e mea ana, tika kē anei ki konei. Ki hea rānei nei, ko ngā kaumātua e tohutohu ana, ko rātou e moha ana ki te heke o te tangata nei, wāna mai, wāna tūmanako, i kōrero ai ia ki a rātou, mai, mai, mai, engari ko peke mai ngā tamariki ki konā, ki te haukoti. Kāore, koe kē tēnei ko te kaupapa. Ka mutu, kei a mātou te kōrero mutunga, ko mātou ngā tamariki. Re, ko, ko, ko huri noa atu taua tikanga i roto i te ao Māori. Mm. He, ma, he pakeke, e ke hoki mai anō ki ngā tikanga e koro nei te, te whaea nei, kei konā, kei, Te oranga mo tatu me mea te tangata ata marama me ki te hohonutanga ona tika. Kua pa mai tenei ahuatanga ki taku whanau. Ka mutu e nui taku tautoko i o korero e whae moe. Kua penei runga i te kore mohio o tetahi wahanga o to matou whanau ki nga tikanga. Um, he karanga tahi tenei ki taku um, tupuna matua. E marena tana mama ki tetahi Pakeha, ka mutu ka tupu Pakeha mai ta te mei, hinga te mama i te mate pukupuku, ia e tamariki tonu ana, ka tupu Pākehā mai tēnei hunga. Um, te matenga o tēnei karanga whaea oku, e tino karanga whaea ki ahau, ko tana hiahia kia pungarehutia. Na, ka, ka noho ana tamariki kia ka āta whakaaro, kia, kia whakarite i tētahi, kia noho ia ki roto i ngā hei kaki. Na koina, kua pera, ka pera. Ka hikoai haere ratou mau ana mine, ka tukituki matou o toku whanau. Nga whanaunga o taku granipapa, ratou nga mea i ta mai, ka tukituki, tukituki nei ratou, tahi ratou ka whakatau, um, e pai ana pena koina te, te tikanga, a, e kore pea tatou e whai nga tikanga o nga marae. Ka rereke, na, i, ka huri ratou ki te panoni i nga tikanga, um, Ka haere noa ki te marae i te rangi mutunga mō te rua hāora pea, katahi ka wehe te nuinga o mātou kihea e haere ki tērā whare pungaruhu, runga i te kore tautoko, ahakoa te aroha nui ki tērā karanga whaea, kahore i tautoko ki tērā whakataunga. Āe, noho kē mai ki te whakarite i ngā kai me wērā mea, engari kīhai haere atu ki tērā whare i Kerikeri. Āe, nā reira kua pā mai tērā ki tō mātou whānau. Me te mea hoki aua taimaha tonu ana i roto i te whānau, kua e rongo tonu ana i tērā wairua, engari ko te pūtake, ko te kore mōhio ki ngā tikanga. Ka mutu, ka tae ki ngā hēmanawatanga, kātahi ka rapu i te tangata mōhio ki ngā tikanga. I te mea e kore he uaua te whakatau i te mauri o te tangata i roto i te pouritanga, mēnā e kore mahingia mā runga i ngā tikanga i whakarerea mai. Nā, i roto i tētahi o ngā whānau o konei, kotahi tau ahau i mahi tahi ki a rātou, kia whakahokia mai ngā pungarehu tanu atu ki Waimāa, ki Erangi o reira, tahi tau, i te mea ko raru kē te whānau katoa i te korenga o te tuku tika i te tūpāpaku. Tēnei mea te tuku, ngā tikanga tuku, he take anō kei roto i tērā, ko tētahi kia kaua e noho mai ko ngā kaupouri, tuarua, kia kaua e noho mai ko ngā raru i pā ki tērā tangata i mate, Ki te whakararu i te tangata e ora ana. Nō reira, āe. Me wērā mea te tapu me te noa, nē, ka. Āe. Āe, ka rongo ai mō ētahi kōrero i ngaro i tētahi tana. Tana, ō. Mea pūngariu rā i te toa hokomaha. Āe. I roto i ngā wāhi kai, ka kara, āe. Pēhea oti ka haere te tangata ki te whare iti, mimi ai ana, ko Pāpā e noho ana ki te kakī, hanga rerekē rawa, nē. Ko ēnei oranga kei roto i ngā tikanga Māori i kōrero nei, tino pātai tēnei ki a koe. Ko ngā oranga kei roto i ngā tikanga Māori nei, e whai mana tonu ana rānei ēnā oranga ki te hunga kua makere noa atu i te ao Māori, ahakoa i whānau Māori mai, ahakoa he toto Māori. E whai patanga tonu ana ngā tikanga nei. Motuhake. Motuhake i roto ka tae ki te wāhanga E hē manawa ai te tangata, ahakoa he aha te, he aha te take, ka huri mai, ka mea mai, tēnā koa, whakataungia te mauri, tēnā koa, hakarerengia te karakia, tēnā koa, whakahokia taku tūpāpaku ki te kāinga. Wērā mea, he motuhake i roto i wā mātou kōrero inanahi, koe tērā, ko te tino, tētahi o ngā tino, ā, kaupapa o te kōrero mā roto i te tikanga Māori me ngā kaupapa, engari ko te tikanga Māori e whakahoki mai a Oranga ki roto i tō whatumanawa. Nā, mō te tūpāpaku nei, te tangi he āta take anō. mō te tangi ako ano wētahi nei kore hiahia kia tōroangia nga tangi, a, waenga atu, tanu tonungia, tahi pō, haere tanungia atu. Horekau te hunga tangi, horekau te hunga i roto i tērā whare mate e whai wā ki te tuku i ōna tangi katoa, ki te tuku i ōna, ōna rawenga, ōna maumahara, ōna katoa Ki te tuku i te tūpāpaku, ka mau tonu, ka mau tonu, ka mau tonu. He maha, he maha ngā tāngata, ā, rima atu, rima tau kō atu, kātahi anō ka rongo, me hoki mai kia tikanga Māori, mā tikanga Māori e whakatau. Ahakoa Māori atu, ahakoa, ahakoa kore mōhio ki tōna ao Māori, kei roto tonu, āe, ē. Nō reira, ka mate a koe, ka noho pungarehu mai koe, ka noho pounamu mai koe runga i te kurupae. Rerekē ana wā kua whakaaro i te mea, e tino tautokongia ana au, tautoka ana au, kia tahuri au a tātou Ko tātou matua i mate ai nei. Tēnā, ko rerekē te āhuatonga o te, o te ao Māori. I te mea, amuamu na tātou, i te rironga o a tātou whenua i te Pākehā, e riro nei o a tātou whenua i ngā iwi matemate nei. o te whānuitanga, me, me, me wetahi o wā tātou whānau e, whā, e, e, e mārena ana ki wetahi atu no tētahi wāhi atu, e hoki mai ana ki, ko tērā ko tētahi uh, mea amuamungi ana e, e wā tātou iwi o te kāinga nei, ngā tāngata e moe wahine ana, moe tāne no wā wāhi atu, hoki mai ana ki roto wā tātou, wā tātou wahu, wāhi tapu i te mea hore kau e utu, e hoki ho taritari mai ana i konei. Ko, kōrere ke te āhua i ēnei, me e, koe tērā ko te, te Mac, ōrite tonu ki tāku he he ki te hakatū a toa hoko taua, he ēnau ki te hakatū e tahi wāhi tahu tūpāpaku i te kai. Hei roto, hei, hei roto o ngā whakaaro i taku mātou. Nā haere koe, ko rereke, nā haere koe hoki koe ki te tino, a, tanunga o te tūpāpaku o mua ki roto i ngā ana. Ka, ka tare atu te atamira, Nā, kore e whai whenua i tērā, anō, ko tāu e, e haharo i ngā, i ngā kōiwi. Ngā kōiwi. Pono. Āe, kākau ki atu ai ki roto i ngā taretuki o Mauri. Wale, wale, whai ana me ngā whera, me ngā o tahi, o, o tahi tau te mate ngō tērā. Ole koe tika ana mo i a toru rā, a hua atu koe ki te tari i te tahi, aro ngō koe te piro. Nā, koe wena ko ngā rerekētanga i a ēnei rā au, i te mea, mohe nōu e tā Ngāiwi Pākehā nei, e tahu ana e wala atu. Haere au ki te tiki te tētahi Pākehā mōhio pāhi ana au ki te kaumātua nei, e noho nei ngā whare tiaki, tiaki tangata, ko au mātou kei te kauraka nei.

E, e, mahi ngā mai ai nei. Hei a, hei kai matu nā. Wā, aua. Te tangata haurangi e kore e mōhio ki aha raini te mīti kei roto i te paoka makariri. Ie, but, mo heu me tahi o ngā whānu e wā rātu toi ngā wā rātu whānu o kei roto i wā rātu, wā rātu whiza.

Kāore i totetotengia ērā momo mea e āhuatanga i mahingia anō, ka mutu i tēnei rā, ko whakapae te hunga kuare me tanu ki te wāhi tapu. Tērā mea te whenua rawa i tanua ki te wāhi tapu, i tanua kē ki te kāinga, ko tērā te wāhi whakaora i te pēpi, ina māuiui, ina kirikā, wērā momo mea a muri ake. Kia tata mai, kia pā atu ai. Au e kore ake nei, me totetotengia. E tamatanga o ta matou papa ko te ro ko horoina e matou i te Waitote. A rima ra te koraka na ta katoa nei i tau henare. Oh, ki hora roa i te te aro o te tino, no? Well, na, na, na, na, na paki korari me mai kia kia horoina te koraka ko Etaria ki te whare mahi tupapaku, horoina te koraka na ki te i te Waitote mahana. Te nuinga o ngā iwi o runga, e pērā ana, pērangi ana wā rātou tūpāpaku, ko tātou anake kua hanga kore kē e mahi pērā i a ēnei, i mahi pērangi, engari i a ēnei, ko kita ko te, ko te hinu kawakawa, ko te hinu pūriri, hei horoi i ngā tūpāpaku. And e hoki mai ana tēnā āhuatanga. I roto i te hokinga mai o tērā āhuatanga, he maha ngā whānau iāianei ka pai ki te tangotango i wā rātou tūpāpaku, he tukunga anō hoki tērā. Well, te hanga nei, te take nei, kore pū anō e tatuia tātou i tēnei wā pū anō, engari e, he mea pai tēnei, nei, kia whiriwhiringia te take nei. Hei hakorongo mai mā ngā uri o tēnei rā. Mā rātou hoki e whakatau, ā, ngā tau e heke mai nei. Kia mau koe wā aku tamariki, ngā whenua o wā aku tamariki, pau te tau i roto i te takotana, i roto i te haupopo. Ka ika, ka ika a mea, ka haka, ka tanumia ki te kōtata atu i te, te whare o, o, o mum, nā, ka, ka tōngia atu he rākau Māori ki runga, Hei tohu, nā, kei reira ngā whenua nei e takoto ana. Ko te mate kē, ka wāhi he ārahi ake ngā blinkin tuku nei, tupu nei, hō! He eka kainga i te kau! Ka mea atu ki Takawaene, ō, nā, kei konā tata, tata anō te, te ngahere, kei muri tata anō te whare nei, a Inipe me, me Nuke kē ki reira nei, nā, ka, Tanumia atu ki roto te ngahere. Ko te mati o te reo, ko ware ware au ea nene kei heo roto o te ngahere nei, au a whenua nei takota. Kia ati, he ngapai, he kōrero tāu? No, e tautoko ana i ngā kōrero a Wene, hoi anō tāku. Um, kau e tūku nā wā koutou pungarehu ki roto i ngā pātaka kai.

Kia wātea ai, kia māmai ai te moana ano. Ko te mate kia rahuitia ana e tātou te moana i Pēwhairangi nei, nā, e tere kē mai ana ngā pungarehu o hea ka noa atu, o ko i ngā iwi o runga rā, ki roto o te waiora nei. Ko te pātai tērā, ina haere koe ki te tiki o pungarehu, e mea ana rātou, e keria tau, nā reira, He kokonata kē hoki mēnā e tangi te kano koe mō te kokonata, pēhea o tātou mōhio, ko Pungarehe wēnā o tātou whānau. I te mea, ora kau koe e haere ana ki te mātakitaki, wiki muri atu ka haere koe ki te tiki i ngā pungarehe. Nā, pēhea koutou e mōhio ko te koutou whanaunga te. Tika. Aua. Hei hoki mai ana, he haina mana e tangi te kano. Hei, e pungare, e pungare ui muki. Hei, nā, e take ana tēnei. Ko taku tāne e totohe ana mehemea ka ringi Oho! Mehemea ka ringi mai ia ki taku waea pūkoro, me hakuutu au i tana ringi mai, ā, ko Pehe. Mehemea kei roto au i tētahi hui, tētahi mea pērā pai noa iho, engari pēnā horekau au e warea ana ki te mahi, Hei tāna, kau au e hakahihi ki ana waea mai. Ice. Oh, e tangi tēnei nā te wahine nei. Hei ko tāna, he tohu aroha tērā ki a ia. Te anga nei e hunga tamariki tēnei. Oh, anei pea hunga kaumātua, anei pea ētahi kaumātua e pēnei ana anō hoki, nē? Pēnei nā, mēnā e noho tahi ana māua i te kāinga, ka kōrero mai ia ki ahau, ka haka hoki au i ana kōrero. Nō reira, he aha te rerekē? E rangirua ana aku hakaaro. E āwhina wā koutou? Wahine mā? Ka pēhea koe mēnā ka pērā te... Tēnā koe i a tātou i mea i te taumata, te wānanga mō te taumata. Ka pērā, ka pake pai te rīngi mai o taku whōniu, nā, ko taku tāne. Ko tāku, hei, tino mahi nui ana hau i te kai tātou i tērā wā. Ko mau tō te kai i āina ina ki te kāmera nei. Ko Aini, māku koe rīki atu kia rongo au i te ā tō take. Engari, kara kōrero mai i tēnei wā tonu. Nā, taku rīringa atu, ko tana kōrero mai ki au, oh, hainei tāna, he au te mōhio i, um, i hoko au i tō perehana mō tō, mō tō, Huritau! Me te, oh, kia ora! Ka tahi noa ka whakawātea kia kōrero au. Rerekē tēnā, nā te mea i tēnā ko koe kē tūkino ana i a ia, nē? He aka aro anō. Ko tētahi, he mea i tūkino tērā, nē. E, mēnā e hakahau ana koe i tō wahine, e, kia mahi pērā ia, e hakataurekarekaingia ana e koe i tō wahine, nē. Māmā noa i tāku utu i tēnā. Āinī pea he, he, he nui kē noa atu ngā raruraru e pā ana ki te tokorua nei, me, me pēnei ana ā rāua mahi ki a rāua anō. Engari ngā tamariki, ētahi tamariki kua kite au, e pērā ana ngā tāne o tēnei wā, nē, e titiro ana ki te wahine ānō nei, He, he aha, he taonga nāna. E, kei a ia te tikanga o taua taonga. Ā, kāore au i, ki, ahakoa tamariki atu au ētahi o tātou, kāore au i kite i tērā ahu i waenganui i aku tūpuna i mua. E tika ana, e mahi anō, mā tēnā, mā te wahine, mā anō, mā te tane i mua raka, engari hukau he tūkino i roto i tērā wehe, me te wehewehenga o ngā mahinga. Ko te, ko te mea i wēnei, i wēnei rā, mm, um, ina kore te wahine whakautu, tērā te tāne ka whakamate i a ia. Ko pērā kē te hiahia i roto o, o Wera Momo Kaha mātou ki te kōrero he aha ngā kawa mō, mō tēnā, mō te pātōtō atu, mō te pātuhi atu, mō te kōrero, mō te rīngi o te whōnu, ā, i te mea he maha ngā tāne e mōhio nei mātou i te kore, ina, ina kore te wahine whakautu, ka whakapae, ō, kei te aha rainei, kei te mahi pūremu, kei te aha noa rainei. Tērā tētahi o ngā, ngā take e whakamate nei tāne Māori i a ia, hai tamariki nei. E kore, kore mohio me pehea a nga whakahoahoa, ne, he korero, he, he pera. Whakahoe hoki tera o te tane mataku ne. Kei kea ngana ki te kupu tika mo te Ansukio engari, he tino pera te tane pera, me mehehea nei ki te moe kei hea tana wahine ia miniti o te ra. Kei pohehe ka noho noa iho tera ki te tane ano e mohio ana nge wahine ka anga pera tonu ne. Kei hea koe, kei hea koe, ahana koe. Pono. Nō le āke tērā. E tangata tērā koe? Ahau. Ahau. O kāore i te mea ka patu ahau e taku wāhine. Kore te take me rapu Sira, te tāne o te kāinga nei. Ka haka taurekerekengia te tāne e te wahine i te kāinga nei. E huri kōaroke ana i konei. Tōku mate toto eke ana, ko tāku waeine e, kia pēnā au ki a ia, kia, kia kaha atu taku aruaru i a ia. Hei ko tāna? Ā, ora kau atu pea he kōrero mō tēnā, nē? He wā. Rapu tāne hau, ā? Ā, e tū tonu ana taku kōrero ki a koe, tāku takoha. Engari he take nui tēnā, te patu a ngā tāne nei i a rātou waeine. Mate rawa. He waiho tēnā mō tētahi atu wā, engari he kōrero nui kē konā e tātou. Ki te hoki au i te tai haka aturanga rere haere ana i runga i a Pukamata, i ngā rā tata nei, I think nō ngā tau kē kua pahure nei, engari ahau takawale nei, tae ana au ka kite, ko tētahi o ngā whānau o te kāinga nei, kore au hakahua i te ingoa, ā, kei hoki ake anō taua mamae i roto i te iwi rānei, engari he aturanga mō te matenga o te tai o ngā wāhine o te kāinga nei nā tana tāne i patu. E whakaatungia ana e Mao ko taku ane tena katuranga ki a maua kotiro nonohi nei. A, ko te morikarika o etahi o nga koro kei roto, kia tupu ake ai ratou i roto i tena matoranga, kaua rawa koe e tuku i te tae atu ki a mahi pera ki a mahi. Ā, kāti, he take tuatoru, tēnā pea take mutunga, kia ō ai ngā kōrero ki roto i te 45 miniti i hōmai nei. Ā, nā, kia rapua ake au i te tae mea reka. Oh, pai tēnei. He take kai. He raruraru kai tēnei. He whānau tino pātata tō mātou whānau, tuakana, teina, tungāne, tuahine, he nui ngā kai tahi. Ka mutu ko au te kai haka rite i ngā kai. Ko te raruraru kē, he momo kai anō, tā tēnā, tā tēnā e pai ai. Horekau au e mea ana,

Kore kai piraka, kore kai hieki. Kai ngā kai o te rāpiti anahe. Ko tētahi hei tāna, ka māuiui i ngā kai i ahu mai i te kau, pēnei i te miraka nei, i te mea pērā. Ko kore e mōhio me pēhea taku taka kai mā te iwi nei, iānei. Māmā noa iho i mua, ka tū te hui, patua te kau, ko oti. Ho, e oma, ko pēnei kē nei te ao nei, iānei, nei, kau haere mai ki tōku whare. Kore koe e ora i te kai. Koia he tangata pērā kei waenganui i a tātou? Me pēhea e tohutohu āwhina i tēnei? Nā te mea he Māori hoki, nē? Ia, te pātai, he pātai Pākehā. Oh, he pātai Pākehā kē. Engari ko Pākehā kē rā te hinengaro o ngā, ngā Māori i tēnei wā? E pā ana tērā āhuatanga ki tōku whānau i ētahi wā, ētahi wā e mahi kītou ana rātou, e mahi wēnei momo kai rerekē. Ko tāku ki a rātou, mauria mai wā koutou ake kai hei hora ki te tēpu mā tātou katoa. Ka mutu, ko te mea nui, ko te kai tahi, ko te noho tahi raini. Āe. Ki a au. I mean, he pai te kai, ā, engari te nuinga o te wā e whakahaeretia ana taku karani māmā i ngā kai nui. Nō reira, ka waiho tērā momo utu ki a ia, ā, mehemea he vegan, he kai, ā, ērā tūmomo, me, he nui te utu o ērā momo kai. Ā, nō reira, kua. Kī mai taku karani māmā ki a mātou te whānau, Haere mai, haere mai ki te kai tahi, engari mauria mai wā koutou ake kai. Ka hora te tēpu ki ētahi atu kai, ina kai koe, kainga ki te kore, ā, kainga āu ake kai. Ka kōrero koe, i au e tupu ake ana, e aha te mea e mau ai taku māmā? Ko tera ko te kai. Mena ka nga wai, ko tera ko te kai. A koe o kua kua nei te roki na here i te kai. Kore kau, kore kau, kore ro kua tu i te. Na kore koe kai, ko mate, mate koe te mate kai. Koe ko whera, i te mea, koe wera ko nga waku, waku mohi o tanga i au tu pakana. Utu nga rang, o rongo e, e, e, e, e, e whangai nga nei matu. Mōrikarika, tūroro pai te tangata e kairua rātou rongoa. Engari, ko kē a rātou te tikanga, kei o rātou kai tiaki i a koe, koinei koe, koe wene ko ngā kai mōhio nau ka ora koe, e whāngai nei au ngā kai e mōhio nau, hau ka ora koutou. Karatea, karatea te pātai pai tēnei, nē, because i te tupu ake i runga ahakoa he aha te kai i homaingia te tangata ki a koe, me kaua koe e whakahāwea. Whakahāwea. Kaua koe, āe, Kāore. me kai koe i te kai homaingia e te tangata. Ea, nō reira, ina kore koe e, e whakaae ki tērā momo kai, ahakoa ko mate koe te matekai. Engari kaua,

Nā, ko Koikoi haere te ngā ringa wera o te marae, he, he ngā kupu toitoi nei kai māna. Nā, ka mauria ki te kāinga, nē, hei oranga mamao, ko te mate kē, ka kohi atu ki roto i te haupapa, tangohia mai i te rā i muri mai. Nā, mea nei tō kai, ko te wāhi o tēnā kai kīhai pau i a koe, haka hoki atu ana ki roto i te haupapa. Kotahi marama te toe. Ka mutu ka tae mai ngā manuhiri me a rātou pihikete e mau aroha mai ki te kuia nei, kua mau aha, ka tae mai me wā rātou pihikete i reka nei, ha, kohia kētia, kuhungia kētia nei e te kuia nei ki roto i te kāpata, tangohia kētia mai ana ngā mea. Nō mua. Pērā, pērā tonu i a mātou e, i a mātou e tupua ana, tā mātou māmā, kaha tēnā wahine ki te mahi piri hāwhe wērā mea, you know, tamu wērā mea. Engari kore mātou e whāngai ngakiu ana Pirihāwhe. Tae mai ngā manuhiri, kua haere ki te whāngai ngā manuhiri. Te ngā toenga o ngā kai o ngā manuhiri, ko mātou ko te kai. Kua harihari ana mātou i nā whai manuhiri mātou. Ia, ia. Hoi wena ko ngā mea i pāke mātou. Mutu, mohena, mohena tātou e moe, ngā tikanga o rātou mā, kore tae i a tātou te pīkau i wēnei rā. Kore. Hoi no ko nga maharatanga. Tika. Tau nga mea pai kei o tetahi waka karani, ka titiro ia ki te kapata, ahakoa, torutoru noa nga mea ki te kapata, ka whakarite ia i tetahi kai tino reka. Matou o toku ringa, me ahau hoki, he pukenga tera. Kapata ka ki, oh.

Tena kei o koutou whanau ano hoki. Ko te haka puhi i nga tamariki ni, taku taina tekau tau tekau mātua nei. Ahau nei e tupu ana, ka kai nga kai, ka hora ki te tepu. Engari a ia, na, ka haka rite te kai mo te whanau, katahi te kai mo nga tamariki. Kahore ia, wainamu ana ia ki tenei, wainamu ana ia ki tenei, no reira, oh na, E haere ana a Pāpā ki te hoko o Maketānara mā te tainao. Ka kaua mō taku, ehara i te mea ko taku taina anahe tēnei, engari wōku karanga tahi anō i taua rēnga, oh nō, e matareka noa iho ana ki wēnei momo kai. Koia anō pea, he rerekē mehemea kāore e taea e te tangata te te miraka, te inu, me kawe e whāngai, tika ana tērā. Engari mō te hiahia, te kore hiahia raini, he rerekē anō tērā nei. Me aha, me kawe e hakapuhi i ngā tamariki kia pēnā i, i ngā tūāhua o tēnei ao? Well, te anga nei e, e hoa, e koe, nāu tēnei a pātai, e, tōku nei mōhio ki tēnei mea te kai, ahakoa he aha te kai, Haka poromingia ki te hinu ko reka. Haka tika. Tau taua. Me te creamy. E puara ana te kaupapa nei ki a koutou. Mehemea he take ā koutou, ka mutuhia ana koutou mā ēnei tohunga. Ā koutou take e kōmirimiri, ē, kia whiwhi māramatanga e koe, i a koe e hīkoi nei i roto i te pōuri. Hena tukuna mai a koutou take ki te wharengi pukamata nei, nā Māmā Tū e hakautu ā ngā wiki e tū mai nei. Nō reira, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou kia hui mai no tātou. Ka pai. He pai ake te tūtaki whaiāipo ā-tinana, ā-paetukutuku ipurangi rānei. Nē, me huri haere. Tīmata mai e a Kingi, ka muta atu ki a Pāmoe, e Kingi. Kei te āhua o tāu e rapu nei. Ooh, nē. Mehemea, mehemea e rapu wahine ana koe, tāne ana koe mō te pō nahe anō, Ā, pai noa ngā huarahi e rua. Engari mehemea koe e hī ana kia mau roa te hononga, me tūtaki ā-tinana rānō, kia kite koe i te pono o te tinana, te āhua o tana kōrero, kua wetoi tana, oh, he kōrero tapu tēnei, ka tukuna atu e. Mā rānō ngā hakawhitiwhiti kōrero rānō ki tētahi wahine mā te Instagram. Kātahi ka hakarīta kia tūtaki māua. Ka tutaki māu ki te maki tānari kaihoe nei. Tahi ia ka menemene. Oh, ko tīmata mai nō te hē, ko nā mai. Tika. Ka menemene ia. Ka kite au, e ngaro ana tētahi o ngā niho. Ka tangi taku ngākau. Engari, oh, eh, engari, oh, no, eh. Oh, no, i kōrero tonu ana kai, kai tahi tonu mai. Eh, eh, engari, mōhio tonu e roto i a au anō. Kahore tene ko te u. Kahore tene ko te u. E ara ngona na haka whiti whiti kora. Tahi a ka timata ki te korero. Tahi ka rongo au i tana lisp. Na, e ki tana koutou, e rua ke nga he. Ko e ngaro ano ki te taiho nga. Me wehe i muri i te niho. Ko te mate ke ka timata ia ki te korero, ka hoki aku mahara ki oku kaumata horekau niho, Me te āhua tangi o te reo. Rite pai ko ōku kaumātua e noho mai ana me ātou, nō, kāore tēnei ko te ū. Ko tō whanaunga. Nō reira, hei, hei haka rāpopoto ake, me tūtaki ā-tinana mehemea hī ana kia mauroatia, mehemea e rapu ai ana koe i te pō, oh, pai noa heo te tinder, ai tia te ao.